Häzir bir filmden üç sany personažyň adyny aýtjak. Şolary bilseňiz şu wideo gyzykly siz üçin. Edward, Bella, Jacob. Sumerki. Hezilmi şu kino? Eger sen on alty, ýigrimi bäş ýaş aralykda bolsaň hawa hezil, ýöne kyrk bäş ýaşly bolup düşünmeýän bolsaň ol je seň problemaň diýilýärä, sebäbi gönümel ýaş auditoriýa üçin çykarylan kino. Menem göremde şo döwür şoňa gabat gelýädi, sebäbi iki müň sekizinji ýyllar-da ol. Nämäň esasyna dörän kino bul? Kitabyň dostlar Stefani Maýer diýip bir ýazyjy zenan ba, şoň kitabynyň esasynda. Dört kitapdan ybarat bul. Örän populýarny kitap bolan, dünýäň ýüzünde ýüz milliondanam köpräk kopiýasy satylan. Şu kitap kino geçirilmeli bolanda şu zenanyň özi her personažy kimin oýnamalydygyny belleýä, aktýorlary, ýöne saý-sebäp bilen hiçdam alynmaýa paçti. Meselem, şu Edwardyň rolyna aslynda şu ýazyjy zenan Gendri Kabel oýnadasy gelýä, ýöne kino düşürilip başlananda uje ýigrimi bäş ýaşä ol aktýor. Şoň üçinem ony düşürip bilenoklar. Onsoň bäş müň sany pretendendiň içinden Robert Pattinson saýlanýar. Ýene-de bir zat bar dostlar, şo filmde Rozali diýip bir personaž bardyr, owadan zenan. Şol roly aslynda Aýşwariýa Raýa hödürleýärler. Ýöne düşmeýär. Näme üçin düşmeýär? Şo personaž filmde has ulurak zenanyň keşbini janlandyrýar-da, şoň üçin şo bolasy gelenok. Onsoňam baş rollarda däl. Özem şul Aýşwariýa Raý Golliwudyň kän kinosyny atkaz eden aktrisa. Aslynda şu hindi filimden Golliwuda geçmek uly bir dereje görülýä, ýetip bilenok hiller. Ýöne şu Aýşwariýa Raý köp kinony atkaz eden. Atkaz eden öň döwründe, indä çagyrylýanam belli-dä welin. Filimiň düşürilişi barada belläp geçeliň. Şu personažlaň köpüsi linzada şo taýda. Käbir linza dakynyp ýören adamlar üçin mesele däl ýöne dakynmadyklary üçin köp aktýorlar üçin örän kyn bolýar şol postoýanno gözüň linzaly gezmek. Ýenede bir syrjagaşy bar şu filmiň kinoda wampirler üýtgeşigräk has çalt hereket etýädip görkezmelidä şoň üçin näme ulanýalar haýal kadrda görkezenlerinede şolar çalt ýöreýändirler wampirler şoň aşagyndan ýörite süýşýän darožkalar döretýäler şol çekilýä şoň üstünenem şolar ýöreýä Şoň üçin bir hili süýşüp barýan ýalylar, örän kyn bolýar diýýär, şoňa-da öwrenişmek, sebäbi biraz gidip barýarka üstünden ýöremeli-le. Hemem bilýän bolsaňyz soňky çastynda söweş bardyr, garyň üstünde geçýän. Şoň üçin dünýäň ýüzüne aýlanyp görýärler, podhodýaşşy bir lokasiýa gözläp, ýöne tapmaýarlar, onsoň studiýadan döretýärler. Şo gar nämedendir öýtýäňiz? Kagyz şol, kül ýaly owradylan kagyz. Ilki düşüp başlanlarynda aktýorlar gaty kösenýärler, gözlerine gitýär, Onsoň burunlaryna gitýär, allergiýa döretýär. Soň şo düşürilip ýörüş prosesinde ýöne suwlap durmaly bolýar. Her kinony şuny ýaly aňsatlaşdyrmak üçin, şonda gelşikli owadan düşürmek üçin ýörite adamlar işleýär şu zatlary düzetýän. Indi Teýlor Lotner barada, Şul aktýora ikinji çasty çykjak bolanda gönümel aýtýarlar, Bize ikinji çastynda has nakaçennyý adam gerek, has şo möjege-de öwrülýär agramly görünmek üçin. Biňe aýtýarlar seni almalygymyz gaty ahmal diýýärler. Bulam şu roly gidirmejek bolup zalda ýatyp turýaram şo myşsa gelmek üçin. Daže kino düşürilip ýörkäde zakadrlary badyr şo sport bile meşgullanyp şo myşsasyny gidirmezlik üçin. Film hakykatdanam gaty populýarny bolýa, dünýäň ýüzünde şo döwür iş bolýa şu kino. Munam ýöne kinokritikler zatlar halanoklar. Kakoýta bir podroskow melodramanyň daşynda nähili ažotaž döräp ýördi. Ýöne nädip ýok diýjek, ýaşlar hakykatdanam gaty gowy görýäler, şu personažlar dagyn Bilýän bolsaňyz satylýanro hindi filmler suratlar satylyara bunam globalny göz öňüňize getiriň dünýäň ýüzünde şon ýaly bolýa. Indi aktýorlaň dalneýşi karýerasy barada gürrüň edeliň. Kristen Stýuart bilen Robert Pattinson soň aýtýa halamokdym şu keşbi diýýä gorkýadyk diýýä sebäbi bilýädikdä şu keşbiň ýelmeşjegini özem podrastkowy melodrama bolansoň bir hili agramsyz görünerler indiki gowy filmlere çagyrmazlar diýip gorkýadyk diýýä şoň üçinem sumerkiden soň örän agyr rollary oýnaýalar Şu kän pul gazanjak kinolarda kän görünmeýärler. Hakykatdanam şuwagt şol ikisini talant diýip kabul etýärler. Indi indi gowy proýektlere çagyrýarlar. Ýöne Teýlor Lotneriňki on ýaly bolmaýar. Şul aktýor Sumerkiden soň düşýär birki sany filme. Örän kritikawaat etýärler, gowy däl diýýärler. Onsoňam özi aýtýar, men aktýors karýeram ýapýan şundan soň diýip filmlere düşmeýän. Şoňky düýbünden bir hiliräk bolýar. Ýöne şuwagt bir serial çykýar. Şo taýda oýnaýar eken. Men täzelikde gördüm. Mož. Gaýdyp gelýän bolmagy mahmal kino. Şeýleräk dostlarym, gördüňizmi şu kinony, kimlere täsir etdi, kimler gowy gördi, kimler beter halamady şuny ýazyň aşakda pikirleriňizi, janyňyz sag bolsun, işleňiz ugruna bolsun. Salam dostlar, gowmy ýagdaýlaryňyz? Şu gün belli bir temaň üstünde durup geçjek däl, prosto birnäçe soraglaryňyz bar, şolara jogap berjek, geňiljek wideo bolar bul. Esasy sorap ýazýan zadyňyz Şahruk Khan ýok ollum diýip ýazypsyňyz. Begresiň aşagyndan hem Altyn Güreçiň aşagyndan hem şoňa jogap berip geçeýin. Ýok dostlar Şahruk Khan ýok olanok. Şahruk Khanyň futbolny komandasy bar. Şony görmäne gitýä, şony gollamana gitýä. Soňam oýun oýnap bolansoňlar polýa çykýa. Şu oýunçylary gollamak üçin şo taýda gün urup dur aktýory kyrk bäş elli gradus gyzgyn diýýä şo hindistanda şeýdibem balnisa düşýä ýagdaýy agyrrak diýýäler juhi çawla aktrisa soramana barýa öz instagram sahypasynda goýupdyr şahrugyň ýagdaýy azjyk gowulaşýa erbet däl diýip. Şolar ýaly bar bolan informasiýa şul, galan feýk zatlara ynalyp oturmaň, ýok bolupdyr ile bile, hasam hindileň özi köp ýaýratýar şunýaly zatlary, ynanmaň dostlar. Halys bilesiňiz gelse Google-a ýazyň. Şo taýda birinji bilen Google-yň öz informasiýasy bardyr, doglan ýyly, kimligi barada. Ana şo taýda srazu çykar ýok bolaýsa. A tak aşakdaky feýk statýalar zatlara ynanmaň dostlar. Indi Fake diýlende şuny goşup geçesim gelýär. Käbiriňiz soraýaňyz Mekan şu ýokary ýüňden çykýan dörtburç logotip näme diýip. Begres dostlar, internet saýt, içinde brendiwi egniçikler satylýar. Käbiriňiz ýene-de sorapsyňyz Mekan gymmadrak dämi aý o taýda diýip. Ýok dostlar gymmadrak däl, o taýda diňe brendiwi original eşikleň özi satylýar, hiç hili podýelka däldir. Şoň üçin öz bahasy. Ýada pikir etmäň hemmäňiz brend geýniň zat diýýä diýip ýok dostlar haýsyňyz alynýan bolsaňyz brendiwi egneşik ýa alynasyňyz gelýän bolsa maslahat berýän ine şu meň egnimdäki üç ýüz manat bahasy bar ýöne içinde käwagt krasowka bolýa futbolkalar ýa şolar ýaly parfýumlar zatlar alasyňyz gelýär orginal arkaýyn begresden sargap bilersiňiz men garantiýa berýän şu taýda arzan geljegine amatly geljegine bu wagt dagyn promokodam dogam etýä Mekan diýip ýazsaňyz ýedi prosent üstesine arzanlaşyk bardyr şu wagt. Indi. Hemem şul soraýan filmleriňiz ba, içinde käbir temalary men düýbünden gozgap bilmeýän zatlan. Tiktogy ýaşlaram görýä, ullaram görýä. Şoň üçin men käbir bolmaýan çagalaň zadyň öňünden çykasym gelok şun ýaly temalar bilen. Käbir örän ýaramaz endikler bilen ýada tussag astynda bolunýan zatlar barada, realny zatlar barada bolýa. Şony men aýdyp bilemok. Ýalan sözläsem-ä bir gelenok, aýtsamam örän agyr zatlaň üstünden barmaly bolýa, şoň üçin käbir filmler zatlar soraýan bolsaňyz bir gezek jogap berýändirin kommentariýada, hemmesine jogap berip ýetişemok, şoň üçin dogry düşüniň, şo filmleri ýörite gürrüň beremok men. Hemem şuny kän soraýaňyz, Play Again näme üçin ýazlygy diýip. Men siz soraňyz soň okadym, a tak bilemokdymam, özünde ýazylygy dostlar, men ýazammok muny. Men şu stili gowy görýän, şoň üçin geýýän, a tak hiç hili many ýok o taýda. Men şu bir zady gowy görsem, maksimalno şondan köpräk aljak bolýan. Aslynda şu çal reňki halamok men, ýöne garany gowy gördüm, başga reňki ýok, şoň üçin geýýän şuny köpräk. Käbir zatlardan dagyň dört-bäş sanysyny geýýän men, şo bir reňkde. Şony ýazrak dostlar, aýtdym-a ýeňiljek wypysk bolar, prosto özara gürrüň ederis diýip. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun.